Malakhi cauk hi biakinn remh ṭhan a si hnu BC zili hrawng i a chuakmi a si. Profet Malakhi nih biapi bik in a chimmi cu tlangbawi le mizapi nih khan Pathian sin i bia nan i kammi kha tharchuah ṭhan u ti hi a si. Hi nih hin Pathian an biaknak ah an dorzaw ti kha a langhter. Tlangbawi le mizapi hna nih khan Pathian pek awk a simi raithawinak kha Pathian an pe lo i a duhning in an nung lo. Cucaah Bawipa cu a ra lai i a mi cu bia a ceih hna lai i a thenh hna lai i hmaiah a lamkal kha a thlah lai i amah nih cun a lam kha a rak remhpiak lai i a biakamnak kha a rak thenh chung lai. Tlangpi hna, Israel sualnak, Pathian biaceihnak le zawnruahnak. Malakhi delkhat cangkhat in cang hleili tiang Bawipa nih Malakhi sinin Israel mi sinah a chimmi bia, Malakhi sullam cu ka lamkal tinak a si. Biaknak lei ṭumchuknak Nannih cu kan dawt hna, tiah Bawipa nih a ti. Nannih nih nan i thawh i, “Kannih cu na kan dawt maw?” nan ti. Esau cu Jakob unau a si lo maw? tiah Bawipa nih a ti. Jakob cu ka dawt, sihmanhsehlaw Esau cu ka huat. A tlangram hna cu pakpalawng ah ka ser hna i a hringsortu inn cu ramlak cenghngia tlonnak ah ka canter, a ti. Edom nih, “Kannih cu kan rawk cang. A rawkmi kan inn cu sa ṭhan hna u sih,” tiah a ti tikah, Bawipa bia cu hihi an si. An sak ṭhan hna ahcun ka ṭheh ṭhan hna lai. Annih cu ṭhatlonak a tamnak ram, Bawipa nih zungzal in chiat a sermi miphun ti an si lai. Nanmah hrimhrim nih nan mit in nan hmuh lai i nanmah hrimhrim nih Bawipa lianngannak nih Israel ram leng kha a phanh nan ti lai. Fa nih a pa kha a upat i sal nih a bawi kha a ṭih. Pa ka si ahcun khuazei ah dah nan ka upatnak cu a si kun? Bawi ka si ahcun khuazei ah dah nan ka ṭihnak cu a si kun? Cuticun ralkabu bawipa nih ka min zei i a rel lomi nannih tlangbawi cu kan ti hna. Nannih nih nan i thawh i, Zeitindah na min cu zeirel loin kan um? nan ti. Zeirel lo i nan um cu ka biakṭheng cung i a thurhnawmmi rawl nan ka pekchanh hi a si. Nannih nih nan i thawh i, Zeitindah kan in thurhhnawmh nan ti? Nan ka thurhhnawmhnak cu hitihin a si: Nan i thawh i, Bawipa cabuai cu zohhnawmh si ko seh, a mit a cawmi saṭil kha kan pekchanh ahcun zeihmanh a poi lai lo. A ke a beimi saṭil si hna seh, a zawmi si hna seh, kan pekchanh hna ahcun zeihmanh a poi lai lo, tiin nan ruah caah hin nan ka thurhhnawmh cu a si. Cu bantuk laksawng cu uktu bawi kha va pe tuah hna ngat u. An cohlang hna in mithmai ṭha an pe hna hnga maw? tiah ralkapbu bawipa nih a chim. Nannih tlangbawi hna, mithmai ṭha kan pe tuah tiah bawipa cu hal hnek u. Nan thlacamnak cu an let hna lai lo, nanmah palh a si ko lai. Nannih pakhatkhat nih innkhaan ngan kha pit tein rak khar u law ka biakṭheng cungah khan ceu kha lut lo lawlaw in rak um seh law a ṭha deuh suaumau hnga. Nan cungah lunglawmhnak ka ngei lo, nan sinin pekchanhmi thil zeihmanh ka cohlang lai lo, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Nichuahlei deng in nitlaklei deng tiang ka min cu miphun hna sinah a lianngan ko. Khuazakip ah rimhmuimi raithawinak le a thiangmi laksawng kha ka min in mi nih an pekchanh hna i ka min cu miphun hna lakah a lianngan ko, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Sihmanhsehlaw nannih nih cun Bawipa cabuai cu thurhhnawmh khawh a si ko, kanmah i zei i kan rel lomi rawl cu a cungah hun khawh a si ko, ti i nan ruahnak thawng hin ka min cu nan thurhhnawmh, nan hnim i a kan nor, nan ti, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Nannih nih nan pekchanh awk saṭil caah khan a ke a bulmi hna, a beimi hna, zawtnak a ngeimi hna nan rak put i cucu kan cohlang hna hnga maw? tiah Bawipa nih a ti. Atu run chungah a ṭhami tukawng a ngei ko nain a biakam tlinternak caah Bawipa sinah hlennak in do a tla lomi saṭil a pechanmi cu a cungah chiat tlung seh. Keimah cu a liannganmi siangpahrang ka si i ka min cu miphun hna nih an ṭih. tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Malakhidel nih cangkhat in cang hleisarih tiang, atu cu nannih tlangbawi hna, hi biachahnak hi nannih caah a si. Nannih nih ka bia kha nan ngaih lo i ka min kha nan upat lo ahcun nan cungah chiatnak ka tlunter lai, tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Nannih nih zeiah nan ka rel lo caah Thluachuahnak nan hmuhmi cu chiatserhnak caah ka canter lai. Chiatserhnak ah ka canter taktak lai. Nan ban kha kan tan hna lai i nan hmaiah ek in kan cheh hna lai. Nan puaica i nan pekchanhmi saṭil ek cun kan cheh hna lai. Cun ka hmaika khan kan dawi hna lai. Khi tikah hi biachahnak cu kan pek hna lai ti kha nan hngalh lai. Levi he biakamnak ka rak sermi cu vawlei ah a ril cang, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Ka biakamnak cu amah sinah khan a rak um. Amah cu nunnak le rumnak ka rak pek. Hmaizah awk tlak a simi tlangbawi rian kha amah cungah cun ka khin. a rak ka hmaizah i ka min kha a ṭih. Cawnpiaknak mi a rak pekmi hna kha biatak a si i dinlonak bia kha a kaa chungin a chuak lo. Keimah he i rem tein le ding tein a kal i mi tampi kha sualnak chungin a khirh hna. Tlangbawi cu ralkapbu bawipa lamkaltu a si caah a bia kha mi nih an i tlaih i fimnak le cawnpiaknak kha amah sinin an kawl. Sihmanhsehlaw nannih nih cun cu lam cu nan pialtak i mi tampi kha nan cawnpiaknak thawngin nan rilhter hna. Levi mi sin i biakamnak rak sermi kha pakpalawng ah nan ser, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Cuticun nannih nih ka lam cu zeihmanh ah nan rel lo i cawnpiaknak nan tuahmi ah khan duhdanhnak nan ngeih caah Kei zong nih midang mithmuh ah serhsat awk le santlai lo ah kan ser ve hna. Kan dihlak in pa pakhat fa kan si lo maw? Pathian pakhat sermi kan si lo maw? Zeicahdah pakhat le pakhat cung i zumhawktlak lo i kan umnak thawngin kan pupa hna sin i biakamnak cu kan hrawh? Judah cu zumhawktlak lo a si ko. Israel ram chung le Jerusalem khua chungah mi nih fihnung a simi thil kha an tuah hna. Judah nih ramdang pathian fanu kha a duh hna i a ṭhit hna ruangah Bawipa thiannak kha a buar cang. Hi thil a tuahmi hna paoh cu Umhmun khua ring khua a sami an si ah, a vaak a vai lengmangmi an si ah, ralkapbu Bawipa sinah pekchanhnak kha rak pu hna hmanh sehlaw Bawipa nih Jakob umnak hmun in a ṭhawl hna lai. Mah hihi thil dang pakhat nan tuah rihmi cu a si: nan ṭap nan ai i Bawipa biakṭheng cu nan mitthli in nan chiah. Sihmanhsehlaw nan pekchanhmi thil cu zoh a duh ṭhiamṭhiam hna lo i nan sinin nan laksawng cu an cohlang ṭhiamṭhiam hna lo. Zeicahdah hitihin a si tiah nan ti? Zeicahdah a si tiah cun Bawipa cu nangmah le na tlanval lio i na nupi karlak ah biahngaltu a si. Na nupi cu biakamnak in na hawikom le na nupi a rak si nain a cungah zumhawktlak loin nan um. Pathian nih nangmah cu amah he pumkhat le thlarau khat in an ser lo maw? Cu bantukin a tuahmi ahcun aa tinhmi zeidah a si? Aa tinhmi cu Pathian a ṭihzahmi fale ngeih kha a si. Cucaah ahohmanh nih nan nupile kha zumhawktlak loin nan umtak hna lai lo. Mi nih a nupi kha amah ah siseh, a kalter ah siseh, a cungah ṭhatlonak a tuah a si tiah Israel Pathian, Ralkapbu Bawipa nih a ti. Nan biakinn bawipa cu nan nor cang, nan i thawh i, Zeitindah kan nor? nan ti. Ṭhatlonak a tuahtu vialte hna hi Bawipa mithmuh ah cun an ṭha ko i an cungah a lung aa lawm ko, nan tinak le Khuazei ah dah biading pathian cu a um? nan tinak thawng hin nan nor cu a si. Malakhi delthum caangkhat in caanghleiriat tiang lamkaltu. Zohhmanh, ka hmaiah ka lam a sialtu ding ka lamkal ka thlah lai. Nan kawlmi Bawipa cu chikkhatte ah a biakinn ah a ra lai. Nannih nih nan duhmi biakamnak lamkaltu cu hika ah hin a ra cang. Hika ah hin a um cang, tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Aho nih dah a rat ni cu an in khawh lai? A hung langh tikah ahodah fek tein a dir kho hna lai? Amah cu thenhtu somei bantuk a si. Thil sutu chahpiat bantuk a si. A ṭhu lai i ngun an thenh bantukin a thenh hna lai. Levi mi kha a thenh hna lai i ngun le sui an ṭawl hna bantukin a ṭawl hna lai i cucaah Bawipa sin i laksawng a rak putu dingah khan an i tlak lai. Cuticun hlanliopi i a rak si bantuk khan Judah ram le Jerusalem khua chung i raithawinak an pekchanhmi cu bawipa duhmi thil an si ṭhan lai. Zung nan chuah tikah kan chuahpi hna lai i eihthiammi hna le vacung pa duhmi hna le li in chiat a sermi hna le manphal in fialmi hna rianṭuantu hna le nuhmei le ngakṭah cungah a ding loin thil a titu hna le Khualmi kha lamthlang ah a ing i keimah a ka ṭih lomi hna kha anmah ralchanh in tehte ka si lai, tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Keimah cu i thleng loin bawipa ka si caah nannih Jakob tefa zong nan rawk dih lo. Nan pupa chan in nannih cu lampial hmangmi nan si i ka phunglam kha nan zul hna lo. Ka sinah nan ra kir ahcun nan sinah ka ra kir ve lai tiah ralkapbu bawipa nih a ti. Nannih nih nan i thawh i, Zeitindah kan kir khawh lai? nan ti. Minung nih Pathian cu hlen awk a si hnga maw? Si hrimhrim hlah. Asinain nan ka hlen, nan cheuhrat cheukhat le nan thawhlawm ah hin nan ka deh a si lo maw? Nannih nih nan ka deh caah nan phun ningpi in nan dihlak cungah chiatserhnak kha a um. Cheuhra cheukhat cu a dihlak in thawhlawm inn ah rak pu u. Cun ka inn chungah cun rawl um seh, ka hneksak tuah ngat u. Van innka cu kan hun piak hna le hun piak hna lo. Thluachuah vanluhnak cu kan thlet hnawh hna le hnawh hna lo zoh tuah ngat u, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Nan vawlei nih a chuahmi thil a hrawktu hna le nan mitsur ruangcar ko in a tuahtu hna buṭit khaubawk cu ka kham hna lai i nan lo i mitsur ruang hna cu an thei a sur in an i sur lai, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Nan ram cu dawtmi ram a si lai caah miphun vialte nih lunglawmmi an in ti hna lai, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Ka kong ah biahrang kha nan chim, sihmanhsehlaw nan i thawh i, Zeitindah kan in thangchiat? nan ti. Pathian biak hi zeihmanh ah a ṭhahnem lo, tuah u a kan timi tuah i zuam le kan tuahmi ruangah kan ngaih a chia tiin ralkapbu bawipa sin i langhter hi zei ṭhathnemnak dah a um? nan ti. Miruam kai pei lunglawmmi cu an si ko hi. Miṭhalo hna pei an nun a nuamh lawng si loin Pathian a hneksak i a luatmi an si ko hi, nan ti. Zumhtlakmi hna laksawng Khi tikah Bawipa a ṭihmi hna cu pakhat le pakhat bia an i ruah i Bawipa nih an bia cu a theihpiak hna i a ngaihpiak hna. amah a ṭihmi hna le an lung chungin a min aa cinkenmi hna cu a hmaika i cazin chungah an min kha a khumh hna. Ralkapbu bawipa nih aa thawh i, Annih cu keimah ta an si lai. Ka thimmi nih a phak tik i keimah ca i ka zuah dingmi ka ta an si lai. Cun mipa nih a rian a ṭuantu a fapa kha a zuah bantukin annih cu ka zuah hna lai. Miṭha kha miṭhalo sinin nan thleidan khawh ṭhan hna lai i Pathian rian a ṭuanmi kha a ṭuan lomi sinin nan thleidan khawh ṭhan hna lai. Malakhi dal li caang khat in caang ruk tiang. Bawipa ni lianngan. A vam huammammi somei bantukin cu ni cu a ra. Mi phawrhlaw vialte hna le ṭhatlonak a tuahmi vialte hna cu favai an si lai. Cun cu ni cu a rat tikah cu ni nih cun annih cu a alhter hna lai i an hram le an nge zong tang loin a kangh dih hna lai, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Sihmanhsehlaw ka min a ṭihzahmi nannih caah cun dinnak ni, a thla ah damnak a hun i zuanpimi ni cu a hung chuak lai i kawm chungin chuahmi cawfano hna bantukin nan luat lai i nan i lawm lai. Ka cawlcangh ni ah cun nannih nih miṭhalo kha nan ke tangah nan lamhbeh hna lai i annih cu nan keza tang i a ummi vutcaam kha an si lai, tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Ka sal Moses phungbia kha philh hlah u, Israel mi vialte na va pek hna lai, tiah Horeb Tlang i ka timi nawlbia le cawnpiaknak kha philh hna hlah u. A lian a ngan i ṭih a nungmi ni, Bawipa ni cu a phak hlanah nan sinah profet Elijah kha ka rak thlah lai. Ram cu chiatserh awkah ka rat sual nakhnga lo amah nih cun pale hna cu an fale hna he a remter hna lai i an fale hna cu an pale hna he a remter hna lai.